Voilà, ech soen Iech Merci dann an am Numm vun der Stater Lénk fir op eiser Pressekonferenz ze kommen. Mir duechten, mir giffen awer nach virun eiser Reaktioun, dem Joël a menger, e Méinden am Gemengerot, nodeems de Budget presentéiert gouf leschte Méinden, datt mer awer Iech déi grouss Lignen, Presentéiere vun eiser Analys an eiser Reaktioun vum Budget, wéi e presentéiert gëtt vun der neier Koalitioun. Mir wäerten eis och net all ze laang faassen. Mir wëllen Iech net ze vill mat Informatioune bombardéieren, mee trotzdeem kënnt Der Froe stellen herno, wa mer fäerdeg sinn. Ech wäert ufänken an Iech e puer de globale Kontext virstellen an herno wäert de Joël Delvaux, deen Der jo och kennt, deen am Gemengerot ass, dee wäert sech méi konzentréieren eeben op der Fro vum Logement. Herno d'Nathalie Oberweis, wat als Vertriederin ass an der Commission de l'action sociale hei an der Stad, wäert Iech och grouss, eis grouss Linne presentéiere vun der, vun der Sozialpolitik. A schlussendlech och de Guy Foetz, deen Der och kennt, deen virdrun am Gemengerot war, elo eise Vertrieder ass an der Finanzkommissioun och nach ëmmer vun der Stad Lëtzebuerg an d'dreiwend Kraaft ass och bei dësem Budget a wäert Iech de Volet Enseignement virdroen, well en jo och sech relativ gutt auskennt an deem Beräich vill geschafft huet. Voilà. Bon, ech mengen, et ass jidderengem opgefall leschte Méinden bei der Presentatioun souwuel vum Rapporteur Maurice Bauer, wéi och herno vum Finanzschäffen Laurent Mosar, also vun der csv, datt tatsächlech en neie Wand bléist am Gemengerot, e raue Wand bléist, fir dat esou ze soen, am Gemengerot, well mir haten net wierklech den Androck, datt de Budget presentéiert gouf vun der Stad Lëtzebuerg, mee éischter Datt de Budget vun der Finanzplaz presentéiert gouf, ware mer op enger Generalversammlung vun der ALFI oder vun der ABBL. Mir waren net am Gemengrot vun der Stad Lëtzebuerg. Et war relativ erschreckend, zéng Minutte laang, zwanzeg Minutte laang gouf vun der Finanzplaz geschwat. Et gouf ganz wéineg vun de Leit, vun de Mënsche geschwat, déi hei an der Stad liewen. Dat schéngt der neier, dat schéngt net wichteg ze sinn fir déi nei Koalitioun. an haaptsächlech net wichteg ze sinn fir déi sou genannte chrëschtlech Vollekspartei, déi éischt eng Partei ass vun den Tempelhändler, déi sech wierklech nëmme prinzipiell op d'Finanzplaz konzentréiert huet. Si kënnen natierlech lo nach sou e bëssen en Tromp Fir ze soen, datt et jo nach ganz gutt Reserve ginn an der Stad Lëtzebuerg. Mir hunn nach ëmmer iwwer 800 Milliounen, 842 Millioune Reserven, an dorobber kann een opbauen. Dat huet haaptsächlech och mat de Jore vun 2016 ze dinn. Mee wann een herno kuckt, wat fir eng Investitiounspolitik allgemeng déi nei Koalitioun wëllt maachen an och am Pluriannuelle kuckt, wat do alles virgesinn ass. An de Joël, d'Nathalie an de Guy wäerten nach dorobber agoen an deene jeeweilege Beräicher, wou se gesinn, datt do wierklech net vill virgesinn ass. Et gouf awer och gesot, laang ass geschwat ginn, et misst ee vill investéieren wéinst der Finanzplaz-Infrastrukturen, Finanzplaz bei Infrastrukturen. De Brexit, de Brexit bréngt nei Betriber, do misst ee sech och virbereeden. An och am scolaire Beräich kann och vun den Expat, mir hunn net genuch fir Leit, déi iwwerhaapt hei modest sinn an hei schaffen, mee do mussen d'Gelder bereet gestallt. bereetgestallt ginn. Par conter, Tabu bleift weiderhin eng uerdentlech Recettepolitik. Et ass och vill laang a breet iwwert den Impôt communal commercial geschwat ginn, wou mer, mengen ech, och dës Woch am Gemengerot vill wäerten doriwwer schwätzen. Deen heiten, déi heite Majoritéit wëllt op kee Fall déi Steier eropsetzen, wat u sech quasi eng vun deenen eenzegen, ee vun deenen eenzege Mëttelen nach sinn, fir eng autonom Recettepolitik an der Gemeng kënnen ze maachen. An dobäi kënnt jo och nach, datt Jo, permanent. Jiddereen huet festgestallt, an dat war och am Gemengen, an de Gemengewahlen gouf gesot, d'Stad wiisst ze vill, zemools um Niveau vun de Betriber, a mir erstécken op deem Niveau an esou weider. An dofir wier een Hiewel jo d'Erhéijung vun der Gemengesteier, fir datt mer net méi esou attraktiv gi fir Betriber, fir datt mer ophalen, ze vill Betriber unzezéien, a fir datt sech uechter d'Land e bëssen d'Betriber sech kënnen e bësse méi gläichméisseg, implantéieren, sief et ronderëm der Stad, am Minett oder och nach op aner Plazen, datt mer e bësse méi équilibréiert wuessen hei am Land an net alles op der Haaptstad unzéien. A grad csv, déi permanent um nationalen Niveau an der Chamber Gespenster un d'Mauer zeechent, mir dierften net ze vill wuessen, net ze vill wuessen an esou weider, mécht genau de Géigendeel an der Stad Lëtzebuerg, andeem se soen, mir wëllen eng Niddregsteierpolitik maachen, fir weiderhi kompetitiv ze bleiwen a fir, Betriber hei an der Stad unzezéien. Si soen genau de Géigendeel um kommunalen Niveau wéi um nationalen Niveau. Si hunn strictement keng Linn. Ech hätt net geduecht, datt een nach kéint méi neoliberal sinn wéi d'DP, mee csv bréngt et fäerdeg. Dat ass wierklech, dat kann een elo nach, kann ee wierklech och nach soen. Schlussendlech. Ech mengen, dat heescht, dat heescht, dass déi Wuesstumspolitik, déi den, déi Schäfferot, deen neie Schäfferot wëllt maachen, eng Politik fir d'Finanzplaz, wéineg nei Investitiounen, keng weider Recetten duerch eng potentiell Erhiewung vum, vum Hiewesaz vun der Gemengesteier, dee mir froen zënter éiweg, a mir si weiderhin der Meenung, datt e misst eropgesat ginn op 350, ënnert anerem fir wierklech dat ze bremsen an datt mer och missten diskutéiere mat den anere Gemenge ronderëm der Stad, fir en eenheetlechen Taux kënnen ze hunn, fir datt ee sech keng Konkurrenz soll maachen. Schlussendlech, well ech schwätzen elo scho bal ze vill, nach eng lescht Saach, Eng Saach kann een hinnen net virwerfen, dat ass hypokritesch ze sinn. Déi lescht Koalitioun war hypokritesch um Niveau vum Budget participatif. Déi Gréng hate jo dee Ressort. Mir haten eng Motioun do eraginn, déi gouf och nach ugeholl. Si hunn a Wierklechkeet ni richteg e Budget participatif gemaach. Dat war einfach eng Internetplattform, déi kee, wou kee Mënsch wierklech Bescheed wousst a wou, ech mengen, d'lescht Kéier nach just siwe Leit konnten hir Meenung soen, Qu'est-ce toujours tu m'intéresses? Dat hu se definitiv fale gelooss. Also, datt d'Leit net matbestëmme sollen, dat wëlle se net. A si maachen och net sou wéi wann. An si maachen awer ganz kloer, si se och der Meenung, datt Staat de Räichen an de Bankien gehéiert. An dat hu mer dës Kéier jo och gesinn. Voilà, ech ginn elo dem Joël d'Wuert. Majo, wéi den David et scho ganz kloer gesot huet, déi ganz Debatt, déi war, oder d'Bevirstellung vum Budget war ganz kloer orientéiert op d'Finanzplaz. An et ass erschreckend, wann ee gesäit, wéi da am Fong emol verschidde Saache komplett vergiess ginn. Wann ee kuckt, d'Wahle sinn nach net esou laang hier, an do war et an all Partei de Punkt Logement wierklech ee vun den Haaptprioritéiten an ass och vun deem neie Schäfferot jo als ee vun den sechs prioritäre Punkten zeréckbehale ginn, déi missten ugestruewelt ginn. Wann een dann awer elo konkret kuckt, wat dann dofir investéiert gëtt, muss ee feststellen, datt sech eigentlech verglach zu de fréiere Konstellatioune vum Schäfferot sech d'Saach net verbessert huet an de Logement och nach an Zukunft net wierklech vill wäert investéiert ginn. Réischt gëschter war en gréissert Interview am Wort, wou de Laurent Mosar an de Maurice Bauer dann de Budget och nach eng Kéier do virgestallt hunn. An do ass ënner anerem dann och nach eng Kéier ënnerstrach ginn, ganz stolz, datt an de Plan pluriannuel an de kommende Joren, also 2019, 2020 an 2021, 21 pardon, zousätzlech 6 Milliounen pro Joren, niewent Projeten, déi scho géife bestoen, an de Wunnbau agesat solle ginn. Dat kléngt um éischten Abléck emol no Suen, an et denkt een, do géif, dat géif dach awer eppes ausmaachen. Wann een dat awer dann e bësse weider analyséiert, da muss ee feststellen, datt dat eigentlech knapp 0,7 Prozent vun deenen 881 888 Milliounen Ausgabe vum Budget 2018 ausmaachen. Dat heescht eigentlech also, datt fir déi nächst Jore fir de Logement knapp 2,9 Prozent vun den Ausgabe wierklech prioritär an deem Domaine sollen agesat ginn. Dëst ass och näischt Neies, dat war schonn effektiv an der fréierer Konstellatioun vum Schäfferot, also DP, déi gréng, schonn eng Diskussioun, déi mir oft opgeworf hunn. An do hat de Guy Foetz zum Beispill an der Diskussioune vum Plan pluriannuel vun 2017 d'Fro schonn eng Kéier opgeworf an och do eben op de Widdersproch higewisen, wou d'Stad jo émmer giff soen, si giffen ganz vill wëllen an de Logement investéieren, an do krut en dann als Äntwert vum Här Claude Radu, datt et net d'Aufgab vun der Gemeng wier, eeben fir gréisser Investitiounsprogrammen an Wunnengsnout ze investéieren an déi ze bekämpfen. Do giff et éischter drëms goen iwwert den PAG an PAPs eben déi privat Secteur ze förderen fir do ze investéieren. Do gesäit en also ganz kloer dat d'Gemeng schon deemols net wierklech dëst als Prioritéit an als seng Aufgab gesinn huet an dat schengt mat der neier Konstellatioun also nach laang och net de Fall ze sinn. Wann een dat dann elo e bësse kuckt, konkret an Zuelen, stellt ee fest, datt aktuell also d'Stad Lëtzebuerg 550 Logementer locativen huet, wat knapps ee Prozent vun de gesamte Logementer an der Stad ausmécht. Also dat ass wierklech lächerlech. Wann een dat dann och e bësse vergläicht mat aner Länner oder aner Stied, wéi beispillsweis Frankräich, do sinn et der eng 17 Prozent, D'Pays-Basen, déi hunn 32 Prozent, d'Stad Wien beispillsweis huet 60 Prozent, Frankfurt 30 Prozent, Tréier zum Beispill 16 Prozent. Do gesäit een also ganz kloer, datt aner Länner oder Stied déi Problematik ganz aneschtes uginn an tatsächlech dat schonn als hir Aufgabeberäich gesinn, fir dem Problem vum Logementer eeben entgéintzekommen. Problemer, déi mer och kënnen feststellen an déi mer an den leschten och Sitzungen hu missten am Fong geholl diskutéieren, dat ass, datt zum Beispill och wa privat Promoteure bauen a Logementer dann och a comodéré zur Verfügung stellen zum Verkaf, datt et ëmmer manner Leit ginn, déi sech dat och kënne leeschten. Dat heescht, et ass net méi esou, datt et nëmme déi aarm Leit sinn, déi et sech net kënne leeschten, awer och de Mëttelstand ëmmer méi Problemer huet, sech e Logement kënnen ze finanzéieren, souguer wann deen eeben à coût modéré ass. T'ass elo och schonn esou wäit komm, datt dann d'Stad Lëtzebuerg dem Promoteur déi Wunnengen dann erëm ofkaf huet, fir se dann erëm ze verkafen, awer dann ouni den Terrain, wou en den Terrain dann einfach en emphytéose da gesat huet an domadder halt de Präis e bësse konnt erofsetzen, esou datt d'Leit et sech dann awer konnte leeschten. Mee dat ass och keng Léisung. Am beschte wär et gewiescht, d'Gemeng hätt déi behale ganz an hätt se als Locatioun fräi gestallt fir eben säi Park ze vergréisseren an net dat erëm dem Verkaf fräi ze ginn. Iwwerhaapt sollt d'Gemeng wesentlech manner dat einfach de Promoteuren iwwerloossen an soll selwer vill méi investéieren an de Bau vun Logementer an natierlech eben och dodrop oppassen dat déi Logementer bezuelbar sinn an deementspriechend fir méi Leit zur Verfügung kënne stinn. Et ass och extrem wichteg, datt e bëssen op alternativ Wunnengsméiglechkeeten opgepasst gëtt. Dat heescht, et muss och Logementer zur Verfügung gestallt ginn, déi fir gréisser Familljen zoustänneg sinn oder fir villäicht alternativ Wunnungsloscht, also Leit, déi villäicht an Communitéit wëlle wunnen. Oder och e ganz wichtegen Aspekt natierlech, datt et respektéiert gëtt, datt am Konzept vum Design for all gebaut gëtt, fir datt natierlech och déi Wunnengen alleguerten zougänglech sinn, fir d'Leit, déi a Besoins spécifiquë sinn oder fir eeler Leit an esou weider. Also deementspriechend géife mir soen, datt natierlech et wierklech dréngend ass, datt d'responsabel Politike vum Schäfferot sech do ganz kloer erëm a Fro stellen, wierklech eng. aktiv Politik dreiwen fir de Logement, d'Saach an d'Hand huelen an net einfach de Promoteuren iwwerléisst, all déi Surfacen vum Logement, déi disponibel sinn, bebauen, déi Logementer, déi iergendwou schonn säit Joren eidel stinn, och taxéieren, fir datt dann och do opgehale gëtt mat Spekulatiounen. an dat tatsächlech och do wierklech einfach e Beispill sech geholl gëtt vun aner Stied, déi ech virdrun eben och genannt hunn, an d'Stad Lëtzebuerg seng Responsabilitéit do wierklech eng Kéier agesäit an net méi einfach dat dem private Secteur léisst. D'Geld ass genuch do. Nach eng Kéier als Rappell, Et ass en Excédent budgétaire vun 2017 vun 842 Milliounen. Dat ass dach net wéineg an do misst awer méiglech sinn, wierklech proaktiv Politik ze maachen. Voilà. Da komme mer zur Sozialpolitik. Also mir, déi Stater Lénk, mir mengen, dass dat keng Prioritéit ass fir d'Stad Lëtzebuerg. A mir gesinn dat, well d'Reserve vum Office social sech vu Joer zu Joer accumuléieren, ouni datt do iergendwéi e Plang ass, fir déi wierklech auszeginn. Eleng Enn 2018 sollen do, sinn do virgesinn, 6,5 Milliounen Euro an de Reserve vum Office social. A mir bedauern dat, well et soll jo, déi Sue sollen iergendwann enker fir d'Renovatioune vun Haiser an och den Akaf vu Proprietéite Virgesi ginn, fir Logementer ze maachen, mee dat wär net dans l'immédiat, krute mer gesot. A mir froen eis do einfach, wéi dat ka sinn, well wa mer wëssen, dass et eng Urgence gëtt um Niveau vum Logement, versti mer net, firwat déi Reserven do ongenotzt bleiwen. Des Weidere fanne mer, dass den Office social sech méi, oder d'Stad dem Office social misst méi Moyene ginn, obwuel elo do zwee nei Poste geschaf goufen, wat mer begréissen, mee do misst eigentlech nach vill méi geschéien, dass déi nach méi Moyene kréien, um Niveau vum, vum, um, fir um Terrain ze schaffen. Dës weidere bedauere mer weider, dass d'Stad eigentlech weiderhin déi Sozialpolitik delegéiert un, un, un extern Acteuren, wat mir, mir erkennen dat esou, dass, dass d'Stad hir Verantwortung eigentlech net eescht genuch hëlt. Si gi sech An eisen Ae gëtt d'Stad sech e bëssen domat zefridden, datt si hir Roll am Finanzement vun Associatiounen gesäit, woubäi mir fannen, si misst vill méi eng proaktiv Roll do spillen, wéi zum Beispill selwer Streetworkere rekrutéieren, déi um Terrain dann aktiv wieren an ebe wéi gesot net nëmmen d'Associatioune finanzéieren, woubäi mer ganz kloer soen, datt déi Associatioune gutt Aarbecht maachen, dat ass net dat, mee et ass eben en Zeechen, datt d'Stad sech e bëssen domat zefridde gëtt, fir dat ze externaliséieren an Woubäi an eisen Aen misst de soziale Volet, de Fait de Mënschen hir Suergen, hiert Wuelbefannen eescht ze huelen, wierklech am Fokus stoen an net nëmmen dat, wéi den David et virdru sot, vun de Finanzmësech am Endeffekt. Genau, an do menge mer eben, datt et vill méi eng proaktiv Roll misst ginn an eng Reflexioun, e Konzept an der Sozialpolitik. An dofir wënsche mir eis och Assise socialen, dat heescht esou een eejäregen Treffpunkt vun all den Acteuren um soziale Niveau, fir de Punkt ze maachen, fir ze kucken, wou si mer drun, e bëssen e Plang ze maachen. An do feelt et eis einfach. Mir gesi kee Plang a kee Konzept u sech an där Sozialpolitik, mee éischter esou e Geplooschters. D'selwecht géinge mer eis wënschen, eng Lëscht vun all de sozialen Interventiounen ze kréien, wéi gesot, well well do keen, an eisen Ae keen ganz klore Bléck gëtt fir ze soen, datt mer wierklech mengen, datt dat, datt d'Sozialpolitik keng Prioritéit vun der Stad Lëtzebuerg ass an datt d'Stad do eigentlech vill méi eng proaktiv Roll misst spillen. Mir gesinn dat och am Sënn, wou mer mengen, datt d'Stad misst och mam gudde Beispill virginn an net, wéi dat de Fall ass mat den Hospices civilen, wou si jo, Botzfraen, also d'Femmes de ménage, externaliséiert hunn un d'Firma Dussmann, wougéint mir och sinn. Mir fannen, datt do d'Stad misst mam gudde Beispill virgoen an net esou d'Servicer un multinational Betriber externaliséieren, déi jo ganz kloer d'Minimisatioun vu Käschten u sech am Vierdergrond hunn.

punktuellen Aktiounen, déi existéieren, mee och vill méi op d'Integratiounskommissioun lauschteren a mat Propose kommen. Voilà, ech soll nach iwwert d'Schoulpolitik schwätzen. Just eng Zuel, De Moment ginn an der Stad Lëtzebuerg nach 54 Prozent vun de Kanner an d'ëffentlech Schoul. Do ginn et e puer Ursaachen, déi ëmmer genannt ginn. Dat éischt, dat ass, et gi vill Expaten, déi reng nëmmen e puer Joer hei sinn, déi wëllen hir Kanner an eng international Schoul ginn, fir dass se, wa se an en anert Land plënneren, kënnen, normal weiderkommen. Dat ass een Aspekt, dee muss een natierlech berücksichtigen. En zweeten Aspekt, dee ëmmer genannt gëtt, dat ass, d'Lëtzebuerger Schoul, déi géing net genuch op d'Leit duergoen, et wier ze komplizéiert mat deene ville Sproochen a sou virun. Mir wëllen déi Argumentatioun net unerkennen. Mir mengen, dass d'Schoul en integrative Rôle huet an der Gesellschaft an dass d'Gemeng, iwwer d'Educatioun, iwwer d'Kultur, genuch Mëttele muss zur Verfügung stelle fir déi Roll ze erméiglechen. An dat geschitt natierlech iwwer de Budget. A mir erkennen an dem Budget vun 2018, grad esou wéi an dem Plan pluriannuel de financement bis 2021, net déi Akzenter. Den éischten Aspekt emol kucken, d'Personalpolitik. Et ass esou, dass zanter dem Gesetz vun 2009 d'Personalpolitik an der Schoul, an der Primärschoul, net méi an den Hänn vun der Gemeng läit. Et ass de Ministère de l'Éducation nationale, dee sech dodrëms këmmert. Dee stellt der Gemeng e Contingent vu Stonnen zur Verfügung, iwwer deen der sech da mussen eens ginn. A mir stelle fest, dee Contingent, dee geet vu Joer zu Joer zréck. Do ass en Ofbau vun 10 Prozent innerhalb vun deene leschte Jore geschitt. Dat heescht, egal elo wéi vill Kanner nach do sinn, ob et elo e bësse méi Kanner sinn oder déi selwecht Zuel, d'Gemeng kritt ëmmer manner Stonnen zur Verfügung. A fir dass d'Klasseneffectiven dann net nach weider steigen, wat mécht se? Ma si gräift ganz vill op d'Cours d'appuien zrëck. Dat heescht, d'Court d'appuie ginn liquidéiert an dee Moment gëtt dat a Stonnen ëmgewandelt virun der Klass. Dat heescht also, d'Schoul gëtt ëmmer manner an d'Situatioun versat, dass se op déi Problemer, déi sech stelle, ka reagéieren. Mir hunn ëmmer méi desorientéiert Kanner an der Schoul. Mir hunn d'Problematik vun de Sproochen, ganz besonnesch hei an der Gemeng Lëtzebuerg. wou 60 Prozent vun de Kanner net aus Famillje kommen, déi wou Lëtzebuergesch doheem geschwat gëtt. A mir gesinn also quasi eng systemateschen Demontage vun der ëffentlecher Schoul duerch d'Politik vum Ministère de l'Éducation nationale. Mir hunn e puer Mol scho versicht doropper ze reagéieren, dass mer Motiounen erabruecht hunn, wou mer gesot hunn, zumindest déi Conseilleren, déi och an der Chamber sinn, an déi de Moment och e gudden Drot haten zu der Regierung, DP an déi Gréng, déi jo an dem Gemengerot vun der leschter Koalitioun vertruede waren, déi misste kucken, dass dat Reglement, fir dee Contingent do ëmmer méi ofzebauen, dass dat Reglement geännert gëtt. Do ass awer net an déi Richtung votéiert ginn am Gemengerot. Dat heescht, eis Motiounen, déi si verworf ginn. Zweet Saach, dat ass d'Autonomie communale, wat d'Infrastrukturen ubelaangt. Hei huet d'Gemeng natierlech vill, vill Méiglechkeeten, ganz besonnesch esou eng räich Gemeng wéi d'Gemeng Lëtzebuerg. A mir gesinn, dass d'edukativ Politik an der Gemeng Lëtzebuerg an deene leschte Joren immens Retarde krut. Et fänkt u bei de Crèchen, wou mer iwwer 100 privat Crèchen hunn a fënnef, wann et elo fäerdeg ass, fënnef ëffentlech Crèchen. Dat huet och vläicht domat ze dinn, mat den deieren Terrainspräisser an der Stad. Mee et ginn och aner Beräicher, zum Beispill wat déi sougenannte Maison relais, an der Stad Lëtzebuerg ginn déi jo Foyer scolaire genannt, ubelaangt. Do ass et esou, datt eréischt a leschter Zäit d'Gemeng Lëtzebuerg déi Foyers scolaires opmécht fir Kanner aus dem Précoce an der Mëttesstonn. Dat war virdrun net méiglech. Aner Gemenge maachen dat scho laang. A wat maachen esou Elteren, wou allen zwee schaffen? Déi misste jo dann hir Kanner an der Mëttesstonn siche goe bei d'Schoul, bei den, an de Précoce, well se net kënnen an de Foyer scolaire kommen. An déi Elteren, déi huelen dann d'Décisioun, ganz normal, Mir gi se an eng privat Crèche oder si gi se bei Mama doheem a mir gi se net an de Précoce, well mir kënnen se net siche goen. An dofir ass, wa mir de Foyer scolaire opmaachen, dat ass eng Action promotionnelle fir d'Ecole publique, well wann déi Eltere bis an d'privat Crèche sinn, ganz besonnesch wann et sech ëm auslännesch Elteren handelt an hir Kanner net an de Précoce schécken, mee dann hu se herno Angscht, dass se an de Lëtzebuerger Schoul awer nu wierklech net méi matkommen. Dat heescht, d'Gemeng Lëtzebuerg huet dat erkannt, dass D'Foyeren missen opgemaat ginn fir d'Kanner aus dem Précoce, mee hir Politik ass awer eng ganz aner. Wa mer elo de Plan pluriannuel de financement duerchkucken, do stelle mer fest, et gëtt net een eenzege weidere Projet bis 2021, wat nei Foyers scolaires ubelangt. Dat heescht, mir bleiwe bei der Situatioun, esou wéi se elo ass. Mä mir hoffen, dass dat sech nach ännert. A mir mengen, dat huet domat ze dinn, dass d'lescht Joer d'Gemeng en Audit gemaacht huet, dee festgestallt huet, et wiere vill ze vill Plazen an de Foyers scolaires, déi de Moment géinge bestinn, op. Dat ass awer total Numpitz, wa mir gesinn, dass mer all Joer mindestens 100 Leit hunn, déi hir Kanner net an de Foyer scolaire kënne placéieren, dat heescht mol laang Waardelëschten. Dat heescht, dat wat elo an deem Audit steet, dat kontestéiere mir ganz kloer. An d'Gemeng soll sech net drop beruffen, datt deen Audit esou eppes seet. Deen Audit, an do sinn ech bei deem zweete Punkt iwwert d'Foyer scolaire eraus, dee Foyer, deen, deen Audit, dee schwätzt och iwwert d'Infrastrukturen, wat den Enseignement fondamental ubelaangt. An och erëm do gëtt gesot, certains projets risquent de dépasser largement les besoins réels. Déi ginn dervun aus, vun 20 Schüler pro Klass, indifféremment a wéi engem Quartier. Dobei ass et esou, an indifféremment och wou engem Joer, do ass et awer esou, dass an deem enge Quartier eng ganz aner Situatioun ass mat de Kanner wéi an engem anere Quartier. respektiv dass déi Situatioun vu Joer zu Joer ka changéieren, a mir erkennen net un, dass op déi Aart a Weis gesot gëtt, mir brauchen am Fong keng nei Schoulen ze bauen, mir brauche keng nei Foyeren ze bauen, well mir hu genuch. D'Madame Mar insistéiert och wahrscheinlech erëm eng Kéier doropper, dass emol misst gekuckt gi wéi vill Klassesäll dass iwwerhaapt de Moment do wäeren an eidel géinge stoen an sou virun. Mir mengen net, dass mer an déi Richtung solle goen. Mir fäerten, dass d'Gemeng schonn e bëssen drop spekuléiert, dass d'Zuel vun de Kanner, déi an d'ëffentlech Schoul ginn, nach ëmmer weider zrëckgeet. An dat ass natierlech eng Konsequenz, wann d'Schoul net op déi Besoinen äntwert, déi d'Leit hunn, da gëtt d'ëffentlech Schoul zu Grond geriicht. An herno ginn nach déi an d'ëffentlech Schoul, déi sech net eng Privatschoul kënne leeschten. Ech hunn elo an deem Interview vu gëschter vun dem Laurent Mosar an dem Maurice Bauer gelies, datt géing geschwat ginn iwwert engleschsproocheg Klassen an de Fondamentalen. Do stelle mer eis dann awer d'Fro, Wie enseignéiert do? Wat gëtt do als Programm gebraucht? Well mir sinn zum Beispill am Michaelucius, Déi Schoul, déi huet jo och e Primärschoul-Deel neierdéngs, wou Englesch geléiert gëtt. An do sinn eng ganz Partie Kanner an deene Klassen, déi eigentlech an den normale Lëtzebuerger Schoulsystem kéinte goen, an déi et virzéien, dann do op eng laanscht dat Franséischt zum Beispill ze kommen, wat fir si vläicht ze komplizéiert ass. Mir stellen och fest, dass am Enseignement vum Michèle Lucius op Leit zréckgegraff gëtt aus anere Länner, aus Englänner, déi aus Englänner, déi op Lëtzebuerg kommen. An et gëtt mat Programmer geschafft, déi net Programmer si vun der Lëtzebuerger ëffentlecher Schoul, mä Programmer, déi vun enger Privatfirma an England ausgeschafft ginn. An am Lycée ginn och déi Examen, déi do gemaach ginn, déi ginn net méi zu Lëtzebuerg verbessert, mä déi ginn an England verbessert. Dat heescht, dee ganze Programm, dee gëtt eigentlech ëmgekrämpelt. Mir hunn net méi de Programm vun der Lëtzebuerger Schoul, mee mir hunn de Programm vun enger englescher Privatfirma. An mir hoffen jiddefalls, wann hunn englesch Klass an de Lëtzebuerger, Staatlëtzebuerger Fondamentalschoule geschwat gëtt, dass mer net an déi Richtung ginn. Ech wëll nach ee Wuert verléieren iwwert d'Maison des Jeunes. Mir hunn hei, e puer honnert Meter hei niewendrun, hu mer eng Maison des Jeunes vu Gaasperech, wou ganz, ganz vill Kanner higinn. Dat sinn haaptsächlech Auslännerkanner. Mir hunn all Dag tëschent 40 a 45 Leit, déi an déi Maison des Jeunes do ginn. Insgesamt sinn iwwer 230 Kanner ageschriwwen an där Maison des Jeunes. A wat huet déi Maison des Jeunes als Zëmmeren? Si huet zwee, éischtens emol zwee Lokaler, an dat sinn zwee Zëmmeren, déi sinn net méi grouss ewéi dat, wat mer hei hunn. An dat, dat Gréisst, dat Klengt, dat ass d'Halschecht. An do hu mir eng Motioun erabruecht gehat, An déi ass gestëmmt ginn, dass fir déi Maison des Jeunes hei géing en neit Lokal hei am Zentrum fonnt ginn. An et gëtt immens vill hei zu Gaasperech gebaut. Déi Méiglechkeet, déi wier ginn. Awer et ass bis elo nach näischt geschitt, obschonn dass déi Motioun ugeholl ass ginn. A mir stellen och fest, dass se dass mer an deem Plan pluriannuel de financement näischt fanne bis 2021 fir en neit Lokal vun där Maison des Jeunes. A mir fannen, dass dat net akzeptabel ass, dass de Gemengerot eng Motioun stëmmt an dass dann herno während Joeren näischt geschitt, obschonn e ganz staarke Besoin do ass. Voilà, domatter wollt ech ophalen. Ech soen Iech Merci, mee ech stinn nach ëmmer zur Verfügung fir Är Froen.